Shwmae pawb, dwi'n sôn yn y fideo heddi am sut i greu clawr comic mellten neu unrhyw gomic arall allwch chi wneud. Mae comic mellten ar gael ar hyn o bryd am ddim fel rhan o gylch glawn cip. Ewch i wefan yr urdd.org neu mellten.com i ffind o mas mwy o wybodaeth. Neu wefan ylolfa.com os ych chi moyn prynu hen rifynnau. Mae werth i chi wneud. Joiwch y fideo! Fi wedi bod yn dylunio cloriau ar gyfer comic mellten ers sawl blwyddyn erbyn hyn, a fi am ddangos i chi nawr y broses fyddai'n mynd trwyddi i wneud hynny. Ni angen cymeriad yn gynta. Paru pensil. Wrth ddylunio cymeriad newydd, mae'n werth trio wahanol safleoedd, gweld be mae'r cymeriad yn edrych fel o onglau gwahanol, jyst i weld os yw'r cymeriad dal yn gweithio. Ti angen meddwl am falle rhyw gelyn iddo fe, beth am rhyw fath o rwbwr falle, neu beth sy'n wath na rwbwr? Zombie rwbwr. Allen ni alw fe y rhith rwbwr. Cyn fynd ati i wneud y clawr gorffenedig, Dwi wastad yn trio syniadau gwahanol. Mae'n gallu teimlo bach yn ddiflas i wneud rhywbeth eto ac eto pan 'y chi moyn jyst neidio mewn i wneud yr un gorffenedig, ond mae well ffindo mas problemau gyda rhywbeth cyn bo' chi 'di wneud e a gorffen a wneud yr holl waith i'w lliwio mewn. Dyma be 'dyn ni'n galw thumbnails, fersiynau bras iawn o'r clawr. Na, dwi'n meddwl bod angen mwy o ffocws ar pari pensil ei hun. Felly, awn ni gael pari pensil reit yn y canol. Os ych chi'n neud cylchgrawn eich hun, y teitl yw un o'r darnau pwysica, dych chi eisiau fe sefyll mas, felly beth am drio sgwennu sydd chydig bach yn 3D? Mae hwnna'n sefyll mas yn llawer well na sgwennu fflat, ond dwi'n hoffi cymryd e un cam ymhellach Er mwyn rili cael y sgwennu i neidio bant o'r dudalen. I ddechrau, dau linell, wedyn dyn ni'n neud y siap 3-dy eto ond yn mynd tua'r canol, fel hyn. Wrth i ni ychwanegu llinellau fel hyn, mae'n sefyll mas yn neidio o'r dudalen. Nawr ry'n ni am wneud llun ychydig bach yn mwy fanwl, Allen ni sganio fo mewn a creu'r clawr ar y cyfrifiadur. Meddyliwch hefyd ar y pwynt yma, pa ysgrifen dych chi moyn ar y clawr. Dyn ni moyn rhywbeth sy'n dweud rhywbeth am y cymeriad newydd, falle dych chi moyn dweud rhywbeth am y straeon eraill sydd tu fewn i'r comic. Dwi'n hoffi'r syniad yna, awn ni draw i'r cyfrifiadur i greu'r clawr gorffenedig. Nawr y peth cynta, fyddai'n agor templed y clawr, fersiwn o'r teitl dwi wedi neud yn barod sydd yn gyson o bob un rifyn o'r comic. Unwaith ma'r llun yn y lle cywir, fyddai'n neud chydig bach yn ysgafnach fel bo fi'n gallu wedyn 'ny i drasio fe i neud y llinellau du fel inc mewn ffordd. Dwi 'di newid y cymeriad ychydig i edrych bach yn fwy direidus. Dwi ddim jyst yn gwyn i'n dwp, ond mae edrych rhywbeth mwy i'w gymeriad e. Unwaith mae'r gwaith o incio wedi gorffen, y cam nesaf yw i ychwynegu bach o liw. Coch am Parry, dwi'n meddwl. Cadw pethau'n digon syml, A dyna ni, y lliw wedi gorffen, ond dyn ni angen i'r cymeriad i sefyll mas. Un o'r ffyrdd gorau o dynnu sylw at prif gymeriad sydd yng nghanol llun ar glawr yw llinellau yn dod o tu ôl e, yn dod mas i'r ochrau. Mae llinellau fel hyn yn tynnu'ch sylw chi mewn at y prif gymeriad yng nghanol y dudalen. Nawr, Ychydig o bethau eraill sydd angen ar bob clawr. Baneri sydd yn dangos y cynnwys arall fydd yn y comic. Dyn ni angen ysgrifen hefyd i ddweud pwy yw'r cymeriad newydd yma. Felly, pari pensil. A dyna ni, clawr wedi gorffen. Y darn anodd nawr yw llenwi'r gomig.